Wel, maddeuwch sŵn y drws yn hwthu yn y gwynt tu ôl i fi wrth i fi gyflwyno'r darn nesaf yma, yr benod nesaf yma yn y gyfres fwyaf cyffroes. Welwch chi eriod ar YouTube. Ond wedi cymryd at y shed oherwydd bod y gwynt wedi dechrau codi tu fas a mae'n amharu fel i chi wedi clywed o blaen mae'n siŵr ar y sŵn. Wel, mae'n Ddigon o demtasiwn i weud bod dim lot wedi bod yn digwydd yn yr wythnosau diwetha, ond mae yna, se rywun yn edrych ar y pell, y peth yn realistig ac yn onest. A'r un o'r jobs mwya ymhlith y jobs i fi wedi bod yn wneud uh, yn ystod y mis diwetha yma yw newid yr, y llwybr sy'n cwmpasu'r gwelyau llysiau oedd, os ych chi'n cofio, yn lwybrau um, gyda risgil cod arnyn nhw. Ond fel mae'r esgil cod yn neud, mae e, mae e'n pydru a fe bydrodd hwn rot, lot ry gloi a, i, i fod yn ddefnyddiol mewn gwirionedd. Um, oedd e'n mynd lawr ac o fewn misodd oedd e'n troi'n gompost da, neis. Ond doedd hwnna'n dda i ddim byd i gadw'r lle yn lân ac yn gymen. Wedyn ni beth benderfynes i wneud oedd rhoi chippins llwyd lawr Ac oedd hynny'n golygu yym derbyn rhyw beder tynnell o jippins ar y clos a, a wilbera fe gyd wedyn i'r cefen i'w osod rownd fan hyn, fel ych chi'n gallu gweld. Jobyn arall oedd symud yr um, viburnum o'n o'n y cafnau cefen, ond achos bod eisiau lot o faith, lot o bridd ar y viburnum i difu'n uh, llwyn iach, Oedd raid wneud y penderfyniad i symud nhw wedyn ni o fan'na ac i fi wedi plannu nhw, fel y gwelwch chi, yn y ffrynt, yn y lawnt. Yym, ac oherwydd bod y tywydd wedi bod mor sych yn ddiweddar, oedd palu miwn i'r ddaear ddim yn jobyn rwydd, allai waetho chi, ond yy, fe, fe lwyddes i blannu'r ddau yn y ffrynt. Ac yn ei lle, yy, plannu rhywbeth sy'n, sydd yn fwy addas, yn gweddu'n well fatha, falle i'r yy, i'r cafnau yma, sef Cordyline a Phormium. Maen nhw'n blanhigion um, trawiadol iawn yr olwg. Uh, Mae'r cafan i fi di hau gyda um, uh, moron a coriander a phersli yn dod mlaen yn oreit. Mae'r persli fel fydde rhywun yn disgwyl yn, wedi bod yn araf iawn i egino, mae e fod yn araf i egino. Yy, ond mae'r coriander a'r um, moron i weld yn iach. Popeth arall yn yr ardd, y ffa, uh, mae'r ffa yn dod mlaen yn gret. Mae dyle fod doi gnwd yn dod ar wahanol adegau, uh, os yw pethau'n mynd yn iawn yma. Y garlleg yn edrych yn gret. Wy'n hapus iawn da'r garlleg. A wy erioed wedi cael trafferth tyfu garlleg yma. a hefyd yr uh, Mange Tout. Um, fe mae Lowri'n licor Mange Tout, wy ddim yn rhy cyn, ond um, falle, falle na i fagu blas. Mae'r ma gwely yn y cornel wedi bod yn broblem ers dechrau'r tymor a gwedig gwir. Fi wedi trial cymaint o wahanol bethau yno fe. A bod yn deg, oedd y courgettes yn dod mlaen yn dda dy fi, Ond be sy 'di digwydd oherwydd y tywydd o'r, gaethon ni ryw wythnos yn ôl lle ath y tymheredd yn y nos lawr i rewbwynt gwpl o nosweithie. Tries i loi, roi'r sheeten o fleece cnyf 'ma i amddiffyn yr courgettes rhag y rew ond beth oedd wedi digwydd achos achos bod y sheeten yn cysylltu yn gorwedd ar ben dail y courgettes, y planhigion, oedd e'n cludo wedyn ni roi'r fel trwyddo at y dail a ma' ma' ma' rai o nhw wedi cael eu sinjo'n wael iawn ac yn ôl y sôn ddown nhw ddim nôl ond fi'n gweld rhyw dyfiant gwyrdd 'na o hyd ac i fi mynd i adael nhw mewn am ryw wythnos neu ddwy jyst i weld os yw nhw'n mynd i ddod, os na ddown nhw fe brynai blanhigion newydd ond mae e'n rwystredig iawn bod fi wedi codi reina o'r o'r o'r haden ac wedi nyrsio nhw a b- jyst un digwyddiad bach yn gallu d- jyst dinistrio'r cyfan. Ni 'di cael rhyw dri neu bedwar pryd mas o'r artichokes sy 'di bod yn tyfu yn dda 'da fi yn yr ardd ers rhyw ddwy flynedd bellach. Hon yw ei blwyddyn ola yn anffodus, ond erbyn y tymor nesa mae'n siŵr bod 'da fi mwy i blannu yn 'u lle nhw, ond ma' nhw wedi bod Gan bo fi wedi medi nhw yn blanhigion gweddol ifanc, maen nhw wedi bod yn dyner iawn ac yn flasus, eithriadol a, ac yn sicr, mae'r artichokes yn uchafbwynt, yym, o ran bwyta i fi, yy, uchafbwynt yn yr ardd bob blwyddyn. Bob blwyddyn i fi, ni tifi nhw beth bynnag. Mae'r lafant wedi diodde', mae'r blode' oedd yn dod mor gryf lan tan ddechre wthnos dwetha', ath y llytre o atyn nhw, a mae'r blode' wedi dechre troi'n frown, a ddaw reina ddim nawr fel blode' yn anffodus, ond fe ddaw 'na flode' ffresh yn hwyrach. Mae'n fras, dyna fel ag y mae hi yn yr ardd ar y foment. Uh, ond mae jobyn da fi wneud heddi, wrth gwrs, o'n i'n meddwl rannen i'r jobyn ma da chi, a mae'n jobyn i fi wastod yn disgwyl mlaen ato fe pan i fi'n gwybod bod y tywydd yn ddiogel i wneud A plannu'r tomatos yn i potie yw'r jobyn hwnnw. Wi'n lico plannu'r uh, tomatos mewn potie clai oherwydd bod y clai yn wal y pot yn gadael dŵr mas yn dawel bach yym dros amser, a dyw hynny ddim yn broblem oherwydd be mae hwnna'n um, helpu wneud yw uh, oeri, cadw'r potyn yn o'r fel bod e ddim yn gordwymo gwreiddiau'r uh, tomato, bydde hynny'n newidiol iawn. Maen nhw'n licio gwres, ond dyn nhw'n licio bod i gwreiddiau nhw'n gordwymo. Nawr fe roia i ambell i ddarn bach o'r hen botia yma sydd wedi torri yng ngwylod y pots yma i, i, i'w draenio nhw. Dim gormod achos mae eisiau cadw cymaint o le sy'n bosib i gymaint o gompost ac sy'n bosib ynddyn nhw achos um, mae'r tomato yn blanhigyn barus. Nawr mae'n amlwg o edrych ar y tomatos yma bod nhw'n bod nhw'n barod i gael eu plannu achos arnyn nhw mae yna ambell i flodyn yn barod yn, yn dechrau dod a mae'r blodyn yn troi'n ffrwyth wrth gwrs wedyn ni mae rhaid ni cael rhain yn eu cartrefi parhaol nawr cyn gynted â phosib. Nawr wi'n plannu'r yy planhigion bach 'ma lan hyd i gyddfe, wel hibo'i gwddwgen mewn gwirionedd yn yn y compost oherwydd ar bob cos ma' 'na flewiach bach os os edrychwch chi'n ofalus a ma'r blewiach 'ma yn troi'n wreiddie pan ma' nw'n dod i gysylltiad dod i gyffyrddiad gyda pridd ne' compost. Ac wrth gwrs, gore gyd cymaint o wreiddiau allwn ni gael i'r planhigyn achos mae hwnna'n helpu cadw planhigyn iach a chreu ffrwythau mawr. Fe sylwch chi falle bod 'na yym fflys cnyf ar wydr uh, un ochr uh, o'r tŷ gwydr, a mae hynny oherwydd o'n i'n ffindo llynedd a'r flwyddyn cyn i bod y tŷ gwydr yn mynd yn rhy dwym. Oedd y tomatos mae weithiau angen dŵr rhyw ddwywaith, dair, peder ambell ddwrnod y dydd. A mae hynny yn yn ormod o fwrn ar unrhyw un, a dyw e ddim yn dda i'r planhigyn fynd mor dwym. Wedyn 'ny ma'r cnyf 'ma, mae e'n llesteirio tamaid bach ar wres yr haul ac ac yn cadw'r tŷ gwydr rhyw damaid bach yn oerach fel bod y planhigion yn tyfu'n blanhigion iachach, bod nhw ddim yn diodde' o'r gwres, hynny yw. Un peth fydd angen ar pob un o'r planhigion 'ma cyn bo hir iawn, unwaith bydden nhw'n dechre tyfu bydd eisiau cynhaliaeth arnyn nhw, wedyn 'ny wi'n rhoi'r ffyn bambŵ 'ma mewn, yy fel bod nhw'n gallu yym 'u defnyddio nhw i'w cynnal nhw pan fyddan nhw'n mynd yn blanhigion tal trwm yn llawn ffrwythau gobeithio. Wel, mae'r tomatos i gyd yn eu lle. Maen nhw gyd wedi plannu yn eu pote, rhyw bump ohonyn nhw, na, sori, chwech, a cwpl dros ben i bwy bynnag sy eisiau tomatos i blannu nes blaen. A'r teimlad i fi'n gael ar y foment yw bod yr haf wedi cyrraedd. Nawr, i fi, mae'r haf wedi cyrraedd. Er weitha'r holl, holl dywydd braf ni wedi bod yn cael, dyw e ddim nes bod rhywbeth fel hyn yn digwydd, rhyw garreg filltir fel hyn yn digwydd yn yr ardd, bod fi'n teimlo bod yr haf 'ma, a mae'r haf yn sicr 'ma nawr.